Léif Komrodinnen, léif Komrodden, cher camarade, den zwielefte Kongress vun déi Lénk fënnt an enger Zäitperiod statt, wou et ëmmer méi kloer gëtt, datt déi Welt, esou wéi mir se an deene leschte Joerzéngte gekannt hunn, vu staarke Konvulsioune geprägt ass. Dat gëllt zemools fir den europäesche Kontinent, also och fir Lëtzebuerg. Déi allermannst vun eis ware vun der Finanzkris iwwerrascht, wéi se lassgaangen ass. Spéitstens zënter dem Kondratiev oder dem Ernest Mandel wësse mer, datt de Kapitalismus aus laangen, expansiven a rezessive Welle besteet. Dat Eenzegt, wat een ni virausgesi kann, ass, wéini et ufänkt a wou a wat fir eng Form et unhëlt. Wat eis interesséiert, ass, wouhinner et higéiert. Wat sinn d'Perspektiven vun dëser Kris? Näischt ass festgeschriwwen. Den Deel, deen Deel vun der Geschicht, muss d'Mënschheet selwer schreiwen, dorënner, dat ass dat Wichtegst, déi fortschrëttlechst Elementer an der Gesellschaft. Déi éischt politesch Konsequenz vu Relevanz vun dëser Kris huet a Griicheland stattfonnt, de 25. Januar, mam Wahlerfolleg vun eise Komrode vu Syriza. Et sinn haut genau dräi Méint datt hir, datt eise Kamrod Alexis dës historesch Regierung féiert. Dës dräi Méint hunn eis scho vill beléiert. Et ass d'éischte Kéier zanter dem Zweete Weltkrich, datt an Europa eng antikapitalistesch Regierung gewielt gëtt. Vläit ass et souguer déi éischte Kéier an der Geschicht, datt dat an engem industrialiséierte Land geschitt. Mir ginn dovun eraus, datt et réischt den Ufank ass. Mir sinn an enger eeschter a schwéierer Situatioun. Mir regéieren net, also mir. Natierlech eis Genossen, mir all. Mir regéieren net an en normalt Ëmfeld, mee an enger Situatioun vun zougespëtzter Kris. Och wa mir déi grouss Majoritéit vum Vollek hannert eis hunn, gëtt et nach ëmmer eng muechtvoll Minoritéit vun Ultrakapitalisten an deenen hir Handlanger an den aneren EU-Regierungen, an der Kommissioun, an der EZB, déi d'Soen hunn an déi alles drusetzt, fir d'Regierung vum Vollek a Griichenland op d'Knéien ze zwéngen, esou wéi dat och de Robert Goebbels jo gefuerdert huet. Ëmstänn, wou Lénker, richteg Lénker, eng Regierung bilden, si rar a fannen quasi ëmmer an Ausnamssituatioune statt, am Kontext vum Éischte Weltkrich zum Beispill, oder fir aus der Kombinatioun vu Kolonialismus an Ënnerentwécklung erauszekommen, wéi an Asien oder an Afrika. Oder nach virun extremen Ausbeutungsverhältnisser vu periphere Länner mat enger brutaler Oligarchie, déi och nach op de Succubs vun der éischter Weltmuecht ziele kann, wéi dat de Fall a Latäinamerika war an ass. Kuerz gesot, emanzipatoresch Kräfte mussen dann ëmmer hir historesch Verantwortung iwwerhuelen, ma bis d'Gesellschaft an enger déiwer Krisesituatioun geroden ass. Déi griichesch Situatioun ass eng aner an hirer Natur a villen Hinsichten nei Situatioun. Trotz der katastrophaler sozialer Situatioun gehéiert Griichenland als EU-Member dem klengen Zirkel vu kapitalistesch héichindustrialiséierte Länner un. Déi europäesch Natiounen, och mir, sinn trotzdeem an en Ofhängegkeetsverhältnes gefaangen. Déi demokratesch Souveränitéit vun de Staaten ass scho längstens staark ledéiert. Net duerch d'Frontalieren, net duerch Auslänner oder Refugiéen, mee ganz kloer duerch d'Industrie vum Finanzkapital, d'Finanzmäert, wéi se genannt ginn. A vun allen EU-Memberen ass Griichenland dat Land, wat am stäerksten an dat Ofhängegkeetsverhältnis gerutscht ass. Griichenland ass de Laboratoire vum europäeschen Neoliberalismus gewiescht, awer zanter de 25. Januar ass et de Laboratoire vun der europäescher Resistenz géint dës Politik. Eng Resistenz, där näischt erspuert bleift. 27 EU-Regierungen, déi an eng aner Richtung zéien, an eng reaktionär Richtung zéien. E groussen Deel vun der. Mainstream-Press der internationaler a Mainstream-Press déi net opkläert oder schlecht oder selwer schlecht informéiert ass, well et net einfach ass, wa se net grad déi offiziell Logik verinnerlicht huet, supranational Institutiounen, déi demokratesch legitim Regierunge neutraliséieren, am Finanzkapital selwer oder ganz einfach nëmme Kapital. Nieft dësen externen Elementer ginn et awer och intern Schwieregkeeten. Eng Regierung ze stellen, ouni iergendenger Faarf am Regéieren ze hunn, noutgedrongen e Staatsapparat ze iwwerhuelen, deen nach zu groussem Deel an den Hänn Hänn vun de Virgängerparteien ass an deen der neier Regierung d'Regéieren esou schwéier wéi méiglech mécht. Mir sinn nach dës Woch, wou mer zu Bréissel zu e puer waren, gewuer ginn, datt ganz vill Syriza-Ministeren zwou Woche laang keen Accès haten fir un den Informatiksystem vun hire jeeweilege Ministèrë sech unzeschléissen, dat heescht esouguer d'Codë si matgeholl ginn, wann net iwwerhaapt déi ganz Apparaturen, also esou funktionéieren déi, déi eis Lektioune ginn. Dat si Gangstermethoden, dat wäert een net vergiessen. Si mussen och en Equiliber halen, fir esouwuel d'Eurozon net wëllen ze verloossen, awer och eng Geldpolitik ze bedreiwen, Wéi laang dat dauert an ob déi Rechnung opgeet, wäerte mer geschwënn gesinn. Schlussendlech léimt een ëmmer d'Gefo, de Lien mat der Bevëlkerung ze verléieren an net dat anzehalen, firwat ee gewielt gouf. Bis elo ass dat a Griichenland awer net de Fall an d'Zeechen deiten dorop hin, datt et awer nach Ganz vill Hoffnunge ginn a Griicheland, fir datt wierklech eppes fundamental aneres kann entstoen. Souwisou, wéi de Gramsci sot, muss een dem Optimismus vum Wëllen, dee muss sech dem Pessimismus vun der Intelligenz entgéintstellen. Et muss een all schlëmmsten Hypothees vun enger schwéierer Situatioun betruechten, fir dann all Reserve vun Energie auszeschöpfen, all déi Energie, déi mir brauchen a brauche wäerten, fir dee Muechtkampf tëscht dem Vollek an de Finanzmäert ze gewannen. Kameroden a Kameroden, déi Lëtzebuerger Verhältnesser sinn anerer wéi déi griichesch, awer just an den Symptomer. Wa Griichenland 41 Grad Féiwer huet, dann huet Lëtzebuerg réischt 38 Grad Féiwer. Mee d'Krankheet ass déi selwecht an de Problem ass deen, datt d'Rezepter, déi applizéiert ginn, och déi selwecht sinn, just d'Dosis ännert. Griichenland huet eendeiteg vill méi Gëft geschléckt wéi Lëtzebuerg. De Problem ass awer deen, datt mir mat enger Regierung konfrontéiert sinn hei zu Lëtzebuerg, déi d'Remédiore mat Gëft verwiesselt. Wéi sot scho méint de Premier Bëttel, Steiererhéijunge si Gëft fir d'Ekonomie. Natierlech schwätzt de liberale Premier vu Steiererhéijunge fir d'Kapital respektiv fir déi Räich. Alles wat usazweis d'Interessen an d'Privilegien vun der Oberklass a Fro stellt, dat ass Gëft fir de Premier. De Premier kann awer ganz gutt domadder liewen, datt d'Mëttelschichten an déi Ënneschtklassen Sacrificen agoe mussen.

Aus historesche Grënn gëtt zu Lëtzebuerg traditionell csv um rietse Spektrum ugesidelt an alles wat net kathoulesch-konfessionell ass éischter op der Lénker, also och DP. Dat geet zeréck och op de Bloc de gauche, den liberalen Notabelen, mat Notabele vun der Aarbechterklass-Rei, sech géint der Kierch, den Notabele vun der Kierch a hirer politeschen Arm alliéiert hunn, der Rietspartei. Jo, an der Tëschenzäit huet Lëtzebuerg sech wäitgehend säkulariséiert. De Magistrat des armes, dee soziale Rôle an deelweis Ënnerdréckungsrôle, deen d'kathoulesch Kierch zu Lëtzebuerg gespillt huet, ass spéitstens zënter den Achtziger a Nonzeger Joren ëmmer méi staark geschwächt ginn. D'Homoehe kann agefouert ginn, d'Ofdreiwung moderniséiert ginn. Dogéint gëtt zu Lëtzebuerg glécklecherweis d'ailleurs nach manner mobiliséiert wéi a Länner, déi dem neie Systems als quasi Staatsreliounen ugeholl hunn. Mir ënnerstëtzen selbstverständlech all gesellschaftspolitesche Fortschrëtt, souwuel deen, wou d'Regierung aféiert, wéi och deen, wou nach Nohuelbedarf besteet, zum Beispill an der Drogepolitik, wou mer och nach mussen nohaken. Mä an eisen Ae gëtt et keen definitive Fortschrëtt ausserhalb vun der sozialer an ökonomescher Fro.

Nee, justement, do wou et schéngt schwéier ze sinn, fir potentiell Alliéierten ze fannen am parlamentaresche Spektrum, ass et ëmsou méi wichteg, a méiglech Alliéierter ausserhalb vun der Chamber ze fannen. Déi Alliéiert fanne mer bei de Gewerkschaften, bei den Ëmweltorganisatiounen an Konsumenteschutzorganisatiounen a bei all Form vu sozialer Mobiliséierung. Wa mir dovun ausginn, datt d'Gesellschaft sech ëmmer méi géint sozialen Ofbau wiert, sech ëmmer méi géint demokrateschen Ofbau wiert, wa mir dovun ausginn, datt et och ëmmer méi Leit wäerte bereet sinn, sech kollektiv z'organiséieren, fir kollektiv Rechter ze verteidegen an auszebauen, dann hu mir Alléierter an alle Schichte vum reale Vollek, vun de reale Forces vives de la nation, also déi, déi eppes schafen an zur Gesellschaft bäidroen. An dat sinn net déi, déi hir Zäit domadder verbréngen, sech Gedanken ze maachen, wéi se am beschten d'Steierverwaltung beducksen, och wa si den Term Produkt gebrauchen, fir hir SteierhannerzéiungstrickeR ze bezeechnen, produzéieren déi guer näischt. Mat Griicheland hu mer gesinn, wéi de Finanzkapitalismus ouni iergend eng Schimmt e ganzt Vollek huet versklaven an duerch seng eege Presseorganer och nach d'Ligefabrik Griichen hätten de Chaos selwer ugeriicht. Wou d'Affär LuxLeaks erauskoum, haten Finanzoligarchen hei zu Lëtzebuerg op eemol hire Patriotismus entdeckt a hu sech net genéiert, grotesk Verschwörungstheorien an d'Welt ze setzen. Déi bescht war natierlech, dat Ganzt wier fir de Jean-Claude Juncker ze liquidéieren, wéi wann en internationale Konsortium esou eng Debauche vu journalisteschem Moyen géif ausnotzen, fir een Schëllegt. austauschbare Politiker ze stierzen. Also, wat war LuxLeaks? D'Spëtzt vum Äisbierg, an deen Äisbierg ass de weltwäite System fir d'Steierflucht z'erméiglechen. D'Multinationaler sinn net nëmmen Gesellschaften, déi sech international organiséiert hunn, fir hirem Core Business nozegoen, mee si global Organismen, déi fir d'Profitmaximéierung vun hire Besëtzer suerge sollen. Fir déi Profitmaximéierung ze sécheren, liwwere sech Finanzplazen e weltwäite Krich vun der sougenannter Steieroptiméierung. De Finanzkapitalismus huet sech esou eng weltwäit Palett vun Territoiren organiséiert, fir dee Mehrwert, dee jo vun iergendengem eng Kéier geschafe gouf, fir deen net mussen un d'Gesellschaft zréckzeginn, also un déi schaffend Leit. Awer wat ass en Territoire, deen dofir do ass, fir friembestëmmt Interessen, also déi Interessen, also net déi Interessen vun der lokaler Populatioun, fir deenen ze déngen? Dat nennt een eng Kolonie. A Lëtzebuerg ass eng vu ville Kolonie vun der Finanzindustrie. Et sinn net de portugisesche Bauaarbechter oder de franséische Garçon, déi déi national Souveränitéit ënnergruewen. Déi national Souveränitéit ass scho längstens verkaaft ginn un d'Finanzoligarchie, déi sech mol net méi verstoppt. Dat beschte Beispill ass jo den Alain Kinsch, CEO vun EY, ass schwéier auszeschwätzen an eloquent, deen DP, deen d'DP jo mat an de Verhandlungsdelegatioun gehal, geholl hat, deen awer keng Loscht hat fir Minister ze ginn, well e wahrscheinlech säi Salaire hätt missen duerch zwee deelen. Firwat soll een dann iwwerhaapt esou Sacrificer agoen, wann een, wéi de Xavier Bettel selwer seet, ëmmer. erreechbar ass, wann de Premier Minister jo net weider weess, da kann e jo ëmmer dem Alain Kinsch uruffen, dat sot hie jo selwer. De Premier Minister weess warscheinlech ganz oft net weider, dat heescht, deen aarme Mann, dee wäert och scho wierklech vill musse schaffen an et ass him jo och ganz einfach gefall, fir esou eppes wéi d'Intérêts notionnels zum Beispill an de Koalitiounsaccord aschreiwen ze loossen. Déi goufen zwar ofgewiert. Ënnert anerem och wéinst eiser, mee do däerf een och net vergiessen a soll een oppassen, datt se net erëm op enger anerer Plaz optauchen. Zanter Méint tagt och an der Chamber eng Ënnerkommissioun, déi den Droit des sociétés soll änneren. Vun de fënnef Deputéierten, déi dra sëtzen, sinn der véier Avocats d'affaires. Et wieren der bestëmmt fënnef gewiescht, wann déi Gréng och an hirer Fraktioun ee gehat hätten. Mee et sëtze jo och genuch Experten dran. Datt déi Leit sech an den Droits de société auskennen, stelle mir guer net a Fro. Et ass jo hir Aarbecht, dat ass esou duerzestellen. Datt een dat esou soll duerstellen, datt si keng Partikularinteresse verfolgen, datt si als Deputéiert den Intérêt général verteidegen, wa se als Affekot awer am Intérêt particulier hiert Brout verdéngen, dat ass méi wéi naiv. Et geet eis net drëms, Leit ze denoncéieren oder engem Deputéierten iergendeng Aarbecht wëllen ze verbidden. Mir sinn awer der Meenung, datt d'Bierger ganz kloer solle wëssen, wien wat fir eng Interesse vertrëtt. Mir hunn eis zum Beispill ni genéiert, an mir sinn esouguer stolz drop, datt eis zwee Deputéiert, zum Beispill de Serge an de Justin, ganz kloer a ganz offen d'Interesse vum Salariat, also vu 95 Prozent vun der Bevëlkerung, vertratt hunn. An dat mat Iech. Ech si stolz drop. Déi aner schummen sech, komescherweis. Heiansdo komme se awer an d'Labränte mat hiren Expertisen. An da kann een zum Beispill kucken, datt dat och de Konflikt mat Russland zum Beispill ugeet. Am Prinzip sinn der jo vill vun hinnen jo déi gréissten NATO-Unhänger, déi treiste D'Mëtglschaft quasi vum US-Imperialismus, dee widder d'Sanktioune géint Russland hirem eegene Business schiedegt, well déi russesch Oligarchie staark Interessen op der Finanzplaz huet, da fanne se op eemol, datt hir amerikanesch Frënn e bëssen iwwerdreiwen. Schonn nëmmen unhand vun deem Beispill erkennt een, wéi komplex och déi ukrainesch Affär ass. Eis ass et kloer, datt et net ëm Mënscherechter geet. Der EU geet et net ëm Mënscherechter, den USA bestëmmt och net a Russland och net. Déi dräi Bléck gi vun hire jeeweilege mënschefeindleche reaktionären Oligarchien dominéiert. Et kann een de Russen nach loossen, datt se emol net versichen, den Uschäin vun Demokraten ze hunn. Si bedreiwe wéinstens en oppenen Imperialismus oder Méchtegern-Imperialismus a si frou, datt d'Nazien zu Kiew vun de Rietsextremer zu Moskau oflenken. D'Ukrain, méi prezis, wéi ganz Europa am Generellen, sinn d'Geiselen vum Interessenskonflikt tëscht den Bourgeoisien vun den USA a vu Russland. Déi europäesch Bourgeoisien sinn, wéi ëmmer, gedeelt, oder besser gesot, wann et eng europäesch Bourgeoisie gi wier, wier se gedeelt. Bis elo hunn déi europäesch imperial Bestriewungen, déi franséisch, déi däitsch, déi brittesch, sech géigesäiteg iergendwéi neutraliséiert. Dat ass wouméiglech besser wéi d'Opkommen vun engem globalen EU-Imperialismus, deen der Welt warscheinlech bestëmmt näischt Guddes géif bréngen. Eis Aufgab als Lénk ass net evident. Och wann et kloer ass, datt den US-NATO-Imperialismus ganz kloer de russeschen Imperialismus provozéiert hot, provozéiert huet, solle mir zu kengem senge Wasserträger ginn. Alles, awer och alles soll ënnerholl ginn, fir de Fridden an Europa ze sécheren, ouni Sympathien fir de Kreml ze hunn. Refuséiere mir iergend eng Form vu Provokatioun a Richtung Moskau a falen a kenger Propaganda eran, ob se vu Russia Today kënnt oder vu CNN. Dofir hu mir och den Associatiounsvertrag tëscht der EU an der Ukrain veruerteelt. Et muss een och hei erëm ënnersträichen, datt deen Accord, dat gouf net ze oft gesot, och e militäresche Volet virgesinn huet. Russland gëtt net vun Engelen dominéiert. Ee Staat, datt mir Engele wieren oder datt mir vun Engelen dominéiert wieren. Et kënnt a leschter Zäit eng ongesond Astellung erëm op, déi un de Kale Krich erënnert oder prinzipiell un all aner Kricher, wou de Kontrahent als Monster duergestallt gëtt a mir wieren déi lescht Verteideger vun der Fräiheet a vun der Mënschlechkeet. De Westen huet dës Arroganz. Eis Regierungen an zum Deel och eis Intelligentsia ass blann op engem A. Déi relativ individuell Fräiheet, ëm déi mir an Europa erkämpft hunn an déi allerdéngs zréckgeschrauft ginn, däerfen eis net ze vergiesse ginn, datt mir bei wäitem net onschëlleg sinn un de Misère an der Welt, au contraire souguer. Eis Methode si méi subtil, awer net manner verheerend. Si heeschen zum Beispill strukturell Reformen. Déi Reformen, déi zum Beispill och den Ukrainer vum FMI, an den FMI, deen ni, ni, ni iergendswou op der Welt iergendeppes aneschters fäerdeg bruet huet, wéi Länner an esou Means ze bleiwen, majo, déi Reformen, déi zum Beispill den Ukrainer, déi ginn hinnen opgedrängt. Et kann een och dee gréisste Misär veranstalten, ouni Waffen, mee mat Rentekierzungen, Liberaliséierungen a Privatiséierungen, déi all déi ëffentlech Servicer ofschafen an deementspriechend net méi no de Besoin vun de Leit kucken, mee no hirer Finanzcapacitéit. Et kann een duerch sou Reformen d'Aarbechtsrecht esou reduzéieren, datt de Salarié sech ëmmer manner op seng Aarbechtsplaz verteidege kann an ëmmer méi der Willkür vum Betribsgéigner muss adaptéieren. All dës sougenannte Struktureformen destrukturéieren a Wierklechkeet Gesellschaften. Dat féiert net nëmmen zu Aarmut, well massiv Aarmut kann zu méi grave Konflikter féieren, wéi Biergerkrich oder Krich tëscht Natiounen. Déi allermannst si sech deem bewosst, mee d'EU dréit op eng massiv Aart a Weis zu Sozialofbau weltwäit bäi, wéi mee zum Beispill iwwer déi sou genannten Assoziatiounsverträg tëscht der EU an aner Géigenden an der Welt, oft sinn dat Entwécklungsgéigenden wéi Zentralamerika oder Westafrika, dovunner gëtt leider ganz wéineg geschwat. Et muss ee scho spezialiséiert Literatur vun der ONG liesen, fir genau doriwwer Bescheed ze wëssen. An der Chamber ginn dës Verträg massiv an unanime ugeholl, unanime, wann ech unanime soen, heescht dat ëmmer minus zwee, also déi aner, déi aner 50. Dat gëtt ëmmer unanime ugeholl an eis zwee Deputéiert sinn ëmmer déi eenzeg, déi dogéint stëmmen an och en long et en large erklären, firwat. Leider fënnt dat och bal keen Echo an der Press, meeschtens, obwuel dës Accorden Honnerte vun Dausenden, wann net Millioune vu Mënschen an hire Grondrechter beschneiden. Et gëtt sech zwar ënnerdeem iwwer de Misär, de Hunger an der Aarmut lamentéiert, awer kee wëllt a Wierklechkeet agesinn, datt mir deen organiséieren, datt eis Regierunge mat verantwortlech sinn. A fir dee Misär, deen d'EU mat fabrizéiert, z'entkommen, versiche reegelméisseg Dausende vu Mënschen iwwer d'Mëttelmier ze reesen. Ech brauch jo net ze rappléieren, wéi geféierlech dat ass. Frontex, déi Mëttelmiermauer vum real existéierende Kapitalismus, muss ewech. Frontex ass Mord. A wee Frontex ënnerstëtzt, ass och Kompliz. Leschten Donneschden hu sech iwwer 100 Leit op der Plëss an der Stad versammelt, fir e Cercle silencieux ze bilden, fir un d'Opfer vu Frontex ze gedenken. Ech mengen, et gëtt eppes dozou ze soen. Do ware Leit, Politiker, Deputéiert a fréier Ministeren, déi do waren, fir d'Circustanz och eng traureg Minn gezunn hunn. Mir waren zu vill, déi iergendwéi rose waren, well ënnert deene Politiker war der och eng jett, déi dee ganze System vu Handelspolitik, vun ultraatlanteschen, NATO-getreien Leit wéi Frontex a Malta ze zertifizéieren, där waren der immens vill dobäi, déi och fir si ass einfach net ze packen, dat muss een och kënne soen. Et ass jo schéin a gutt, wann een den Opfer gedenkt, mee mir mengen, datt et besser ass, kloer Responsabilitéite politescher Natur opzeweisen, kloer ze soen, wie Schold ass un de Misär, an déijéineg, déi dës politesch Verantwortung droen, ze bieden, entweder hir Haltung ze änneren oder de Minimum vun Anstand ze hunn, sech vu solche Manifestatioune fern ze halen. Dee politeschen Code. Dee politeschen Drock muss een op si kënnen ausüben, well et geet ëm Mënscheliewen an net ëm Selfierschiessen. Déi europäesch Oligarchien imposéieren net nëmmen den Entwécklungslänner Fräihandelsaccorden. Mee si versichen zesummen esou Accorden och hiren eegene Populatiounen ze imposéieren. TTIP, CETA, TISA, all déi Ofkierzunge ginn ëmmer méi bekannt, awer nach net genuch. Et mussen nach méi Efforte gemaach gi vun eis an awer och vun deene verschiddenen ONGen. Jee méi Leit dovunner Bescheed wëssen, desto manner Chancen hunn dës Accorden duerchzekommen. A mir mussen dat weider soen, fir déi, déi et nach ëmmer net verstanen hätten, Dat si keng Handelsaccord, Et geet guer net ëm Handel. En Handelsaccord besteet doranner, datt zwou Entitéite sech verstännegen, fir hir respektiv Produkter innerhalb vun engem gewëssene Kader ze tauschen. Bei dësen Accorde geet der Meeschtheid dorëms, déi sozial Normen, sanitär Normen, Ëmweltnormen, all reng Form vu Regulatioun, déi demokratesch etabléiert goufen, fir d'Leit ze schützen, fir all déi ze ëmgoen. Genausou wéi d'Steieren sinn dës Normen weider Hürden fir d'Profitmaximéierung vun de Multien. Dat ass d'Essenz selwer vun dësen Accorden. Dofir gëtt et näischt ze negociéieren. Ween erzielt, et wier méiglech e gudden TTIP auszehandelen, deen ass entweder esou naiv, datt en ni méi däerf zréckgewielt ginn, oder e litt, oder, nach méi schlëmm, dat entsprécht vläicht sengen eegenen Partikularinteressen. Et gëtt kee gudden TTIP, sou wéi et keng gutt Atombomm gëtt. Nieft den Ausbeutungsmechanismen tëschent Norden a Süden ginn et dann natierlech Ausbeutungsmechanismen innerhalb vun de Gesellschaften am Norden. Eis wéi Grousskapital schold muss Suen do siche goen, wou se zwar net am meeschte sinn, mee do wou et méi einfach ass se ze huelen, bei den normale Leit, bei eis. Dat ass geschitt mat der Erhéijung vun der TVA, déi jo am meeschte wéi deet, do wou am mannste verdéngt gëtt. An pour le coup ass dat jo wierklech keng sozial Selektivitéit. An do kann een och soen, datt déi Steier vun 0,5 Prozent sech och an dës Logik erareit, net nëmme well se net progressiv ass, mee well d'Leit erëm eng Kéier bezuele musse fir Servicer, wou se schonn souwisou emol eng Kéier bezuelt hunn. hunn. Dee sougenannten Zukunftspak, deen d'Gewerkschafte jo nach ëmmer ofleenen, gesäit eng Hellewull vu Mesurë vir, zu 158, déi zum groussen Deel net beziffert goufen an ondiskriminéiert Spuermesurë virgesinn. Mir haten d'lescht Joer eng Rei vun Entrevuen och mat sozialpoliteschen Acteuren, wéi dem OGBL natierlech, dem Landesverband a souguer der Caritas. Eis ass et wichteg, Allianzen anzegoen, déi esou breet sinn wéi méiglech, fir déi sozialpolitesch Resistenz ze stäerken. Mee weiderhin bleift fir eis de Logement dee Chantier, wou schnell an direkt misst intervenéiert ginn. Mir hunn eis am Laf vum Joer vill domadder beschäftegt. Mir diskutéieren herno jo och nach eng Motioun dozou a wäerten deemnächst all eis Proposen ëffentlech maachen. Well fir de Logementsproblem ze léisen, misst ee Mesuren ergräifen, déi eng richteg kopernikanesch, pour le coup, Revolutioun bedeite géifen. An et géif een och géint d'Interesse vun de Promoteure goen. An dat wëll d'DP net. Als Beispill, Wann de Guy Foetz zum Beispill am Stater Gemengerot freet, ob genuch Schoulklassen um Bau Gaspech virgesi sinn, an hien als Äntwert kritt, Vun der PP-Cheffin, Dat kéint een net soen, well et wéisst ee jo net, wat de Promoteur sou alles a punkto Logement virhätt, soe mer hire Mann de Gaspersch, he? Da soll ee sech wierklech näischt vun enger DP an deem Punkt erwaarden. Et ass tragesch, well de Logement ass ee vun den Haaptproblemer hei am Land. A wee mengt, eng Politik vun der Offer Géing iergendwéi dozou bäidroen, datt méi erschwinglege Wunnengsraum geschaf ginn, einfach esou deen Iert. Dat eenzegt, wat dat bezwecke wäert, dat ass de Promoteuren nach méi Geld eranzebréngen, ouni ze wëssen, fir wien an zu wat fir engen Tariffer si bauen. Mir mussen am Logement radikal ëmdenken. De Logement kann net een. kann net méi dem fräie Maart, kann een net méi dem fräie Maart iwwerloossen, well dat ass Déi staark Gemenge musse Bauhär spillen, d'Bevëlkerung muss agegliddert ginn an Entwécklungsprojeten, esou vill Bauterrainen wéi méiglech mussen an ëffentlecher Hand bleiwen, d'Loyere musse strikt gereegelt ginn a plafonéiert ginn an d'Rechter vun de Locatairen ausgedeent ginn. Ass e Lëtzebuerg e Land vu Proprietären? Jo, et war et, et ass et, zum Deel jo och nach bis zu zwee Drëttel. Et kann een och verstoen, datt d'Leit et berouegend fannen, en Terrain ze hunn mat engem Haus drop, well dat nach als sécher Investitioun, nach eng sécher Investitioun duerstellt, zumools fir Krisenzäiten ze iwwerbrécken. Dat ass ganz verständlech, mengen vill vun eis vun hei. Och an deem Fall, dat ass jo och net de Problem, mee fir e wuessenden Deel vun deene méi jonke Generatioune stellt sech ganz einfach elo de Problem iwwerhaapt, fir sech mat engem Loyer net ze ruinéieren. Et geet emol guer net méi drëms, fir Propriétaire ze ginn. Leider muss een awer dovunner ausgoen, datt den Echec vun der Regierung an der Logementspolitik virprogramméiert ass. Si versicht zwar, den ongeheire Grousstall am Ministère selwer an am Fonds du Logement vun der csv fett an d'Wirtschaft ze botzen, mee et mécht een zu Lëtzebuerg keng Logementspolitik mat de Promoteuren zesummen. Wann een d'Muecht vun de Promoteuren net radikal brécht, da brauch ee guer net unzefänken. Moien a Komoden, et ass séch e glécklechen Zoufall, datt eise Kongress de 25 Abrëll stattfënnt. Also genau 41 Joer no der Renterevolutioun a Portugal, wéi de Philippe dat och scho virdru gesot huet. Et war eng Zäit vum Opbroch, net just den Enn vum Faschismus a Portugal an am selwechten Zäitraum och a Spuenien an a Griicheland, mee de Versuch, eng sozial an demokratesch Revolutioun hinzekréien. Vill vun eisen auslännesche Matbierger si Portugisen a hunn dës Zäit och erlieft. Hinnen hu mer vill ze verdanken. Vill vun hinnen hunn um Bau geschafft, respektiv schaffen nach ëmmer um Bau. All d'Land konnt sech och konnt vun hirer bëlleger Aarbechtskraaft opbauen. De siwente Juni kënnen d'Lëtzebuerger entscheeden, ob déi Leit, déi dëst Land opgebaut hunn an an allen Hinsichten beräichert hunn, emol vläicht och kënnen u Walen deelhuelen. Et gëtt soulues Zäit, datt d'Lëtzebuerger de Wäert vun dëse Leit och unerkennt. Dat wäert och dem Lëtzebuerger Salarié zu Gutts kommen, wa méi schaffend Leit matwiele ginn. Wann de Lëtzebuerger Salarié, well de Lëtzebuerger Salarié, deen huet méi Gemeinsames mam auslännesche Salarié wéi mam Lëtzebuerger Groussbourgeois, der grousse Patron. Esou eppes wéi national Solidaritéit gëtt et net a gouf et och ni. Dat muss een och deene soen, déi fir den Neen antrieden. Duerch hir Positioun maache se soss näischt, wéi dat schaffend Vollek ze schwächen a géinteneen opzespillen. Déi Häre Würth a Kinsch hu vläit de Pass mam roude Léiw drop, sou wéi ech och, mee si liewen net an der selwechter Welt wéi ech oder wéi dir, wéi mir. Hir Heemecht ass déi vum Fric, vun de Milliounen a vun de Milliarden. Eis Heemecht, dat ass déi vun de Botzfränn, déi fir de qualifizéierte Mindestloun kämpfen. Eis Heemecht, dat sinn d'Studenten, déi viru genau engem Joer och fir hir Rechter streiken. Eis Heemecht, dat ass den afrikanesche Flüchtling, deen Opfer vu Krich an Ausbeutung ass, an den Europäer oder Lëtzebuerger, deen hien ausbeut, dat ass net eis Heemecht. Demokratie, dat ass vill, vill méi wéi reegelméisseg seng Vertrieder an de Parlamenter ze wielen. Demokratie, dat ass d'Ausübung duerch d'Vollek, esou direkt wéi méiglech, vun der Muecht, vun der politescher Muecht, mee déi politesch Muecht ass näischt ouni déi ekonomesch Muecht. Well schlussendlech decidéiert ëmmer deen, deen iwwer d'Kapital verfüügt. An dofir soe mir, datt dës Regierung inkohärent ass, datt si engem Deel vun den Auslänner méi politesch Matentscheedung gi wëllt, awer anerersäits eng Wirtschaftspolitik bedreift, déi d'Multien favoriséiert an esou dem ganze Vollek dës Kéier ekonomesche Pouvoir entzitt. Dofir Jo zum Awunnerwahlrecht, Jo zum Jugendwahlrecht, mee haaptsächlech Jo zur Erkämpfung vu méi sozialen an ekonomesche Rechter am Alldag op der Aarbecht. Mir hunn an deem Sënn jo och Propose gemaach, mee déi Fro gi leider net gestallt. Dofir gi mir, si mir och do, fir zesumme mat de Salariéen, déi an hire Gewerkschaften organiséiert sinn, zesumme mat deenen ze kämpfen, fir sozial an demokratesch Rechter. Ech wollt nach eng lescht Saach soen, an ech hätt dat scho bal vergiess, mee kuerz zu de Lénker, Mir kommen elo an eng nei Period, wéi Der wësst. Mir wäerten eis deemnächst och stäerken, wa mer vu Salariéë schwätzen, déi mir hunn agestallt, Ech hoffen, datt mer e gudde Patron sinn. Ech zweifelen dorun. Mir halen eis zwar un d'Aarbechtsrecht, mä eis Salariéë sinn och onméiglech, well se eng aktiv Selbstausbeutung och bedreiwen. Dofir kënne mer net. Also, da solle se sech packen. Dat ass, wann een ze vill militant ass. Mee mir wäerten eis personell opstocken. Dat huet elo och schonn ugefaangen. Dir kennt se zum groussen Deel, mee ech presentéieren se awer och nach. Ech gesinn se och hei elo sëtzen, de Sven Graas, dee wäert ab September ufänken. Ech gesinn, de Lars Schmitz net.

Marc Fang, Mir wäerten zwee Marken an der Fraktioun hunn, dat wäert komplizéiert ginn. An ee wéini schonn eens gëtt, deen do als Union och wäert fir eis schaffen, dat wäert ganz gutt goen. Ech wäert elo dann eben an dräi Deeg och vereedegt ginn. Ech ginn dann den Nofollger vum Justin. Et war mer eng Fréd an eng Éier fir de Justin a fir de Serge ze schaffen, zesummen och mam Marc Baum. Dat ass e bëssen. Schued wann ee geet. Ass natierlech vläit och net schlecht wann den aneren kënnt, mee et muss een och kucken wat dee Wäert ass, wat een alles hikritt. Mee ech muss awer soen, datt et scho bal keng Aarbecht ass. Et mécht limite bal ze vill Spaass fir an där Ambiance ze schaffen. Et gëtt een och nach dofir bezuelt. Dat ass een iwwertriwwene Luxus, dat ass e Privileeg, dovunner muss ee profitéieren. Ech wäert mech awer och ganz staark drop freeë fir an engem Joer dann awer och, Zesumme mam Marc Baum, datt mer erëm eng Kéier och zesumme kënne schaffen, hu wärend ech dat niwwersënn ze soen, wéi mer dat och bis elo gemaach hunn als als Attaché. Also, Dir wäert gesinn, mir wäerten e qualitative Sprong schonn nëmmen do hunn, wat eis personell Opstockung ugeet. An déi wäert och ënnert anerem dozou déngen, fir eis militant Kräften och ze stäerken. fir eis dynamesch Prozesser intern och weiderhin ze stäerken, well et soll een och net dovunner ausgoen, datt alles vum Apparat kënnt, vum Parteiapparat, mee et muss jo och vun der Basis eppes kommen. Mee natierlech, et ass jo net d'Basis, déi fir den Apparat schafft, mee den Apparat fir d'Basis, dat muss een d'RMI ni vergiessen, an dee soll natierlech och,